Hytaý dilini öwrenip başlamazdan ozal bilinmesi zerur bolan üç sany zat bar. Hytaý dilindäki tonlar, hytaý ieroglifleri, hytaý dilindäki pinin. Hytaý dilindäki tonlar. Ene-ataňyz ýa-da kimdir biri käwagt size şeýle diýermi, Beýle ton bilen meň bilen gepleşme. Eger saňa şeýle diýen bolsalar, diýmek sende hytaý dilini öwrenmekde gömüli ukyp, başarnyk bar eken. Bilşimiz ýaly, hytaý dilinde dört sany asyl ton bar. we bir sany gowşak ton bar. Ýöne wideomyzda bu gezek dört sany asyl ton barada aýdyp geçmekçi. Dört sany asyl tona hytaýça, ýagny Shengdiao ýa bolmasa-da Sisheng diýip atlandyrylýar. Dört sany asyl ton şu görýän birliklerimiz bilen bellenilýär. Meselem, A birinji ton, A ikinji ton, A, A üçünji ton, A, A dördünji ton bolsa, A, A birinji tonda, Ma, ikinji ton ma, üçünji ton ma, dördünji ton bolsa ma. Tonlary saýgaryp bilersiňiz diýip umyt edýän. Eger ma diýip birinji tony aýtsak, onda ol eje diýmegi aňladýar. Eger-de biz ikinji tony aýtsak, meselem, ma, onda ol bir ýeriň gurşmak diýen manyny aňladýar. Eger-de üçünji tonna maa diýsek, onda ol at diýmegi aňladýar, ýagny bir toýnakly öý haýwany at. Eger-de dördünji tonna ma, onda ol sögmek ýa-da käýemek diýen manyny aňladýar. Hytaýça geplämizde tonlary üns bermek juda möhümdir. Sebäp, bir tony ýalňyş aýtsaň, tutuş sözem başga mana öwrülýär. Görşüňiz ýaly, şu ýerde iki sany sözlem bar. Indi şu iki sözlemde şu iki işlegiň, ýagny aýdylyş tony başgaçadyr. Meselem diýeli, Okay, Wenni işýama? Okay, Wenni işýama? Bu When, ýagny dördünji tonda aýdylýar. Bu diýmek näme diýmek? Bu sözde, ýagny men sizden bir zat sorasam bolýarmy diýen manyny aňladýar. Indiki söze geçjek. Bu bolsa wen diýip üçünji tonda okalýar. Sözlem okaýas, Wokei wen ni şama. Bu bolsa men sizi öpsem bolýarmy? diýmegi aňladýar. Görşümiz ýaly, ieroglifiň tonyny ýalňyş aýtsaň, onda sözlem tutuş başga mana öwrülýär. Şonuň üçin, haçan-da siz hytaý dilini öwrenýän wagtyňyz ýa-da öwrenmäge başlajak bolsaňyz, onda size ilki bilen berjek maslahatym, Ýagny, her bir sözüň, her bir ieroglifiň tonyny dogry, dürs öwrenmegi size maslahat berýär. Haçanda siz her bir ieroglifiň, her bir sözüň tonyny dogry aýdanyňyzda, ýagny dogry gepläniňizde, onda hytaýlar size doly we anyk düşünerler. Hytaý ieroglifleri, ýagny hytaý ierogliflerine baş hytaý dilinden, ýagny han-zi diýip atlandyrylýar. Bilşimiz ýaly hytaý dili birnäçe ierogliflerden ybaratdyr. Geliň, indi bolsa şu görýän ierogliflerimize seredip geçeliň. Şu görýän ieroglifiňiz, ýagny ol mu diýip okalýar, türkmençe terjime edeniňizde agaç ýa-da töňňe diýmegi aňladýar. Eger-de iki sany mu diýen ieroglifi birleşdirip ieroglif emele getirsek, onda ol lin diýip okalýar, ýagny ol tokaý diýmegi aňladýar. Eger-de üç sany mu diýen ieroglifi birleşdirip ýazsak, onda ol sen diýip okalýar, bu bolsa gür tokaý diýmegi aňladýar. Hytaý dilindäki pinýin. Hany şu görýän iki ieroglifiňizi nähili okalýandyr öýdýäňiz? Megerem nähili okalyşyny bilýän dälsiňiz. Ýagny bu iki ieroglif Çun Guo diýip okalýar. Ieroglifleri biziň türkmen dilimizdäki sözler ýaly seredip, bogunlap göni okap bolunok. Eger ieroglifleriň nädip okalyşyny, aýdylyşyny bilmek isleseňiz, onda size latyn elipbiýlerinden düzülen pinyin öwrenmek gerek. Pinyin üsti bilen biz ieroglifleri okap bilýäris, kompýuterlerde ýa-da el telefonlarynda pinyin üsti bilen ieroglifleri ýazyp bilýäris. Bu bolsa biziň wagtymyzy has-da tygşytlaýar. Pinin üç sany zatdan ybaratdyr. Ýagny Şangmu, Ýunmu. Hem-de Şangdiao. Ýagny başlangyç çekimsiz sesler, Şangmu, jemi ýigrimi bir sandyr. Bogyn ýasaýjy sesler, ýagny Ýunmu, jemi otuz dokuz sandyr. Atonlar, ýagny şyňdýag bolsa jemi dört sandyr. Geliň indi başlangyç çekimsiz ses, ýagny şyň mu, bogun ýasaýjy ses, ýün mu hem-de ton, ýagny şyňdýag üçüsi nädip penin emele getirýändigini göreliň. Bu ýerde bir söz berlen, ýagny Hong diýip okalýar, bu gyzyl reňk diýmegi aňladýar. Bu ýerde şu görýän Hywa başlangyç çekimsiz ses, ýagny oňa Sheng Mu diýip atlandyrylýar. Bu ýerdäki Ung bolsa bogun ýasaýjy ses, ýagny ol Ýun Mu diýip atlandyrylýar. A bu görýän belliňiz bolsa ikinji tonuň bellisidir. Tonlar hökman bogun ýasaýjy bolan sesleriň, ýagny ýün munuň ýokarsynda bellenmelidir. Şu ýerde şu bogun ýasaýjy sesdir. Bu bolsa başlangyç çekimsiz ses, bu bolsa şum ýaly. Belki-de, bu günki agzap geçen zatlarymyz daşyndan kyn görünýändir, ýöne ruhdan düşmän. Bu günki agzap geçen zatlarymyzy ýat tutmagyň hiç hili geregi ýok, olary diňe düşünmeklik gerek. Nesip bolsa, indiki wideolarymyzda bulary özleşdirmegi jikme-jik barmak goýup öwreneris.